Алулармсыз, хөрмәтле календәшләр! Сезне Туган Әгәр газетасы редакциясе кайнар сәламлей һәм мин сезне барыгызны да яратып, баш редакторы Юлия Глобина булам. Бүген унөченче сентябрь, пятница, күктә тулган ай. Бераз шомлырак та ишетелә бугай. Ләкин нәкъ менә бүген без Туганайлар подписчиклары арасында розыгрыш оештырабыз. Безне иң бәхетле ике әбүнәчем, электр ит тарткычым һәм пар үтүгенә лаек булачак. Исегезгә төшерәбез, туганнарлары, Культура агарту газетасы, ике мең дә егерменче елның беренче ярты еллыгына язылучылар арасында. акция игълан итте. Әлеге акция август аенда барды, бары тик август аенда гына Безнең туган әмәл газетасына язылу Иске бәядән булды. Язылучылар арасында без кайнар пар үтүге һәм ит тарткыч, мясоруб күңеле ачарбыз. Беренче җиңүчегә ит тарткыч булачак, икенче җиңүчегә кайнар пар үтүге. Акциянең шарты болайрак иде, унөченче сентябрьгә кадәр Туганайлар культура-агарту газетасына егерме дә егерменче елның беренче яртыеллыгына язылыш язылып, шуның квитанциясен безгә, редакциягә җибәрергә кирәк иде. Яки квитанциянең копиясен, фотосын безнең электрон почтабызга, ватсап номеры аша җибәрергә дә буладыр икән. Безнең акциянең төп спонсоры, Акбарс холдинг компаниясенең гендиректоры һәм Республика керәшен иҗтимагый оешмасының җитәкчесе Иван Егоров. Без редакция исеменнән Иван Михайловичка зур рәхмәт белдерәбез. Ә акциягә катнашучылар га килгәндә, безнең редакциябезгә барлыгы 35 квитанция килде. Алар республикабызның төрле районнарыннан булды. Безнең иң актив районнар, иң актив укучыларыбыз Чистай, Менделеевск һәм Мамадыш, Балык Бистәсе районнарыннан һәм Казан шәһәреннән булдылар. Шулай ук без квитанцияләрне Тукай, Теләче, Әгерҗе, Азнакай, Питрәч, Зәй һәм башка районнардан да кабул иттек. Әйдәгез шулай иттереп, беренче җиңүчене, беренче бәхетле подписчикны билгелим. Яңадан кабатлыйм, беренче подписчикка без Polaris фирмасының электр иттарткычы Мясорубка уйнатабыз. Әйдәгез, барабанны әйләндерәм. Барабанда барлыгы 35 квитанция. Квитанцияләр барысы да буталсын. Әйләндерәм, яхшы итеп әйләндерәм. Әйләндерәбез. Җитәрлек дип уйлыйм. Хәзер карамыйча гына ишеген ачам, барабанның һәм беренче квитанцияне алам. Әйдәгез, кулларны тотабыз. Кемгә эләгер икән мясорубка, ит тарткычы? Карамыйм, менә шулай итеп алам. Куям. Һәм Безнең беренче җиңүчебез, Яковлева Вера. Теләче районы, Субаш авылы, Муса Җәлил урамы, алтынчы йорт. Квитанция караңгырак, бу фото җибәргәннәр иде. Фотоны принтердан чыгару караңгырак булды. Менә беренче җиңүчебезне котлыйбыз. Теләчедән Яковлева Вера. Субаш авылыннан булды бу. Вера, Яковлева Вера карендәшебез безнең электр ит тарткычы отты. Polaris фирмасыныкы. Котлыйбыз. Монда куеп торам квитанцияне. Хәзер без икенче җиңүченеке керибез. Икенче җиңүчегә инде безнең Polaris фирмасының бор Үтүгә, кайнар пар белән төпләүче җайланма җайланма утачак ул икенче подписчигыбыз Бәхеткә. Әйдәгез, хәзер яңадан тагын барабанны әйләндерәм. Хәзер инде барабанда 34 квитанция калды. Әйләндерәм, әйләндерәм. Уталсын. Әйләндерәм.

Питрәчтән Аида Андреевна Сахарова булды. Питрәч районы, Питрәч, Осиновская урамы, дүртенче йорт, утыз бишенче квартира.
Безнең активистка. Безнең Аида Сахарова, крәшчен оешмасының Бәрәкәт яшьләр бүлеге активисткасы Аиданы котлыйбыз. Аида Сахарова Питрәч ягыннан, Питрәчтән. Аидага безнең элек кайнар пар үтүге, от, кайнар, кайнар пар үтүген отты Аида, котлыйбыз. Безнең менә ике квитанцияне монда куябыз. Яңа гына Ике бәхетле подписчигыбызны тагын бер тапкыр шундый затлы бүләкләр отулары белән котлыйбыз. Аларга зур рәхмәт әйтәбез. Безнең акциядә катнашкан барлык карендәшләребезгә, барлык Туганайлар редакциясен Туганайлар редакциясен поддержать итеп акциядә катнашучыларга барысына рәхмәт әйтәбез. Һәм шушы бүләкләрне

Шулай ук безнең ватсап номерына яза аласыз, 8-917-250-97-95. Шулай ук вконтакте группасына һәм инстаграмда, менә монда инстаграмда, директка яза аласыз, сорауларыгыз булса, шунда җибәрерсез. Шулай иттереп, барыгызга да рәхмәт әйтеп, сезгә тагын бер яхшы гына хәбәремне җиткерәм, Беренче сентябрьдән 2020 елның беренче яртыеллыгына һәм тулы бер елга язылу кампаниясе башланды. Безнең газетабызга барлык почта бүлекчәләрендә, интернетта Госуслуги һәм Почта России сайтларында онлайн рәвештә язылырга була. Ярты елга язылу бәясе безнең 480 сум, бер елга язылу бәясе 960 сум. Хөрмәтле карендәшләребез, безнең яраткан укучыларыбыз Туганайлар газетасы җәмгыять өчен мөһим булган мәсьәләләрне күтәрә, халкыбызның күренекле затларын данлый, тарихи язмалар аша безнең үткәнебезне барлый. Газета битләрендә язылган мәкаләләрне, урыслар әйтмешли, балта белән чабып атып булмый. Что написано пером, то не вырубишь и топором, диләр. Шулай иттереп, кадерле карендәшләр, тарихыбызны бергәләп языйк, бердәм булыйк, гел аралашып яшик. Алга таба да шушындый розыгрышлар без әле оештырачакбыз. Инде берәр, берәр айдан йә бер-ике айдан без тагын затлы бүләкләр белән конкурс оештырырга, розыгрыш оештырырга уйлыйбыз. Шул розыгрышта да безнең белән элемтәдә булырсыз, катнашучылар тагын да артыр, күбәер дип өметләнеп калабыз. Безнең яңалыкларны, конкурслар турында, безнең керәшен видеосындагы җаңалыклар җаңалыклар турында безнең интернеттагы электрон сайтыбыздан, Туганнар точка рудан һәм газета битләреннән укып белеп барыгыз.